וועלקאם בעק, שכוח פארן צוריק קומען פאר נאך א שמועס. זעט אויס אז ווען איך טו דאס אינמיטן וואך וועט עס דארפן קומען פון די קאר, ביקאוז ברוך השם מען ארבעט. און היינטיגע, און און ביי די דריטע עליה. פון די וואכעדיגע סדרה אין אמעריקע אין חוץ לארץ פרשת בא לא זכור איז די רעדט מען פון פסח שני און כ'האב עס געלערנט היינט און כ'האב באמערקט זייער אינטערסאנט פאר מיך איז געווען זייער אינטערסאנט די פסוק זאגט ויאמר אלי משה, משה האט געזאגט פאר די חברה וואס האבן געבעטן געזאגט די למה נגרע עמדי ואשמע מה יצוה ה' לכם, שטייטס דא און איך וועל הערן וואס דער אייבערשטער באפעלט פאר ענק, זאגט רש י א אינטערעסאנטע שפראך, אמר להם עמדי ואשמע, כתלמיד המבטיח לשמוע מפי רבו, אזוי ווי א תלמיד וואס איז גאראנטירט צו הערן פון זיין. פון זיין רבי, פירט רשי אויס, אשרי יליד אישה שכך מבטיח, וואויל איז פאר א יליד אישה וואס האט אזוי צוגעזאגט, אזוי גאראנטירט, שכל זמן שהיו רוצים היו מדברים עם השכינה. יעצט, פסח שני איז נישט געווען צו לאנג צוריק, אויב האט עניבאדי געהערט שמועסן פון בעיסיקלי עניוואן, וואס טרייט מחזק צו זיין אידן, די קאנצעפט פון פסח שני איז, איטס נעווער טו לעיט, אין אידישקייט איז אייביג דא א סעקאנד טשענס, זייער א שיינע קאנצעפט, און ס'איז א אמת'ע קאנצעפט, ליובאוויטש רבי. זיך אינזינגען און ליינען געווען זייער ביזי דערמיט אין די צייטן פון פסח שני. פאר מיך איז עפעס זייער אינטערעסאנט אויסגעשטאנען, סטוד אוט, כ'מיין כ'האף כ'האב עס ריכטיג געזאגט, אז אין די פרשה פון פסח שני, ברענגט די תורה ארויס די פוינט אז משה רבינו קען רעדן צום אייבערשטן אן די מענטש. ער האט געהאט א קשיא, ער האט געהאט א שאלה, נישט קיין קשיא, ער האט געהאט א שאלה, און ער האט געדארפט אן ענטפער ווי אזוי צו ענטפערן איר, האט ער געקענט פרעגן דעם אייבערשטן אויפן פלאץ. פארוואס איז עס אזוי סיגניפיקענט? ביז מען רעדט דא פון די זעלבע משה רבינו, וואס אין יציאת מצרים, ווען עס איז געקומען צו יציאת מצרים, און די אייבערשטער האט אים געשיקט רעדן צו פרעה, האט ער געטשעלענדזשט דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט גערעדט צו אים פון די שנאה, און ער האט געטשעלענדזשט דעמאלס דעם אייבערשטן זאגן, למה שלחתני, וואס האסטו מיר געשיקט, איך האב עס נאר ערגער געמאכט פאר אידן. קענסט דיך פארשטעלן? איינער רעדט צום אייבערשטן אליינס, איינער הערט פונעם אייבערשטן אליינס, און ער טשעלענדזשט דעם אייבערשטן, וואס האסטו מיך געשיקט? און שפעטער איז געווען די מעשה מיט די, ווען ער האט געשלאגן די שטיין, די אייבערשטער האט אים געזאגט קלאר, רעד צום שטיין. און ער איז געגאנגען און ער האט געשלאגן די שטיין, פון פון פערסענעל פראסטרעישן איז ער געגאנגען און ער האט געשלאגן די שטיין. איטס מיינד בלאואינג, א מענטש רעדט צום אייבערשטן, טשעלענדזשט דעם אייבערשטן, וואס שיקסטו מיך צו מאכן ערגער? און דער זעלבער מענטש שפעטער, די אייבערשטער זאגט אים, קוק הער, מען דארף צושטעלן וואסער פאר אידן, רעדט צו די שטיין און ער גייט פון פערסאנעל פראסטרעישאן און ער שלאגט די שטיין. נאו. כ'האב שוין פריער גערעדט די די קאנצעפט אז ביי אונז אין אונזער תורה פון אונזער חכמים חזל ביזן היינטיגן טאג אונז האבן מיר דעטע אינפארמעישן וויאזוי זיך אומצוגיין אינעם לעבן. אבוויעסלי ס'איז דא צייטן ווען מ'דארף גיין צו א דאקטער, וואס די לשון חכמה ביי גוים תמצאנו. אז ס'איז דא א פאנקשען פאר דאקטוירים, ס'איז דא א פאנקשען פאר מענטל העלט פראפעשענעלס, באט אן א דעי טא דעי זיך אונטערצוהאלטן מיט גוטע גייסטן, זיך אונטערצוהאלטן, זיך מחזק צו זיין אין שוואכע מינוטן, אונזער תורה האט פלענטי פלענטי פלענטי. כ'גיי רעפרענסן א זאך וואס מ'רעדט זייער שטארק ביי נישט אידן אין די וועלט, אז צו האבן סוקסעס פעלט אויס פעיליר פעלט אויס אז מען זאל מען זאל דורכפאלן. פאר סוקסעס פעלט אויס מען זאל דורכפאלן. און איינער וואס איז נישט אין עולם המסחר קען זיין האט אמאל א שווערערע צייט א שווערערע ס'איז שווערער צו דערהערן די נקודה. באט איינער וואס איז אין האט א ביזנעס און האט סוקסעס פארשטייט דאס זייער זייער גוט די קאנצעפט. אבער בשעת מעשה ווען מען גייט עס דורך און ס'פילט ווי אלעס פאלט צוזאם איינמאל און נאכאמאל איז עס מען פארגעסט עס. עס איז נאר נאכדעם וואס מען האט זיך געשטעלט אויף די פיס, מען האט זיך געטראפן א פלאץ, אז מען קען טראכטן צוריק, אה, טאקע וועסט, די, די, די, די, די מכשול, די, דאס דורכפאלן, ס'האט, ס'האט מיך עכט שטארק אויסגעפעלט. יעצט, דאס איז א קאנצעפט וואס איז אין די וועלט זייער זייער שטארק. יעצט קום צוריק צו אונז. ביי אונז, אונזער גאנצע לעבנסשטייגער איז. געבויט אויף אידישקייט, געבויט אויף תורה, און איינגעפלאכטן מיט אמונה מיטן אייבערשטן. סאו ווען א איד האט עפעס טוט וויי און מען וויל האבן טענות, ווען מען רעדט פון נישט אידן גייט מען צו די מעיאר, די גאווערנער, די לאקעל כ'ווייס וואס קאונסילמען, קאנגרעסמען, מיט דאס. ביי א איד, ווי דרייט זיך א איד ווען א איד האט טענות? צום רבונו של עולם. ווי וואס טוט א איד ווען א איד האט טענות און ווערט אויפגערעגט? אויב אויב א איד ווערט אויפגערעגט, אויף וועם ווערט ער אויפגערעגט? אויף רבונו של עולם, אויף די רב, אויף די רבי, אויף די משפיע, אויף די משגיח, אויף די דיין. נאו, די די ווען יעצט די אוועראל קאנסעפט פון פעיליער פון דורכפאלן פעלט אויס פאר סוקסעס איז אז אויב מען פאלט דורך, און מען שטעלט זיך נאכדעם צוריק ארויף אויף די פיס, דאס הייסט סוקסעס, וועגן מען האט זיך געשטערקט געשטארקט אויף די גרעסטע שוואכקייט, מען האט געפיקסט די חסרון, קען מען זיך יעצט זעלבסשטענדיגקייט זיכער גיין פאראויס. דאס הערט מען זיי יעדער איינער הערט עס ווען ס'קומט צו ביזנעס, מסחר, מיט דאס מיט יענץ, באט ווען ס'קומט צו פערסאנעל אינטערנעל ספיריטשועל רחניות'דיגקייט פארגעסט מען דאס אינגאנצן טאג. ס'איז א שווערע זאך צו געדענקען וועגן מען האט גילט מען האט מען האט די אלע מיני עמאושענס וואס ס'שטייט אין וועג. וועגן דעם איז פאר מיך אזוי אויסגעשטאנען אז רשי טרעפט עס וויכטיג צו זאגן אשרי יליד אישו. שזכה לכך. רשי זאגט, רשי ברענגט ארויס א פוינט. מען רעדט פון משה רבינו, משה רבינו? איך בין עפעס משה רבינו? איך מיין קאמאן. משה רבינו איז געטראגן א לייט בלו, לייט גרין טי-שירט, און און און אה, און געקוקט אויף אינסטעגרעם צופרי. משה רבינו? משה רבינו איז געווען א יליד אישו. און נאך א מעסיוו מעסיוו זאך וואס איז דא אין אונזער תורה, אונזער תורה באהאלט נישט קיין זאכן, אונזער תורה שרייבט ארויס, אונזער גרעסטע מענטש משה רבינו האט געסטראגלט געווען פראסטרעיטעד און ער האט עס ארויסגענומען מיט אויף וועם? אויפן רבונו של עולם. אונזער גרעסטע מענטש משה האט געהאט. טענות צו וועם האט ער גערעדט צום רבונו של עולם כאיש אל אחיו כמעט יא כביכול דאס נישט זאכן עכט וואס אונז קען מען פארשטיין באט אזוי שטייט אין די תורה פארט איז ער געווען נאך אלס משה רבינו אין די תורה זאגט אונז אין מצרים די אייבערשטער געשיקט אין מצרים לא משלחתני שפעטער ביי די ביי די ביי די וואסער האט ער נישט גערעדט און געשלאגן, פערסאנעל פראסטרעישאן. פארט אלץ א יליד אישי, וואס זאגט רש י אז ער איז געווען א יליד אישי? ער איז נישט געווען סופער נעטשרעל, ער האט נישט געהאט א סופער פאוער אז אז פאר סאם ריזען ער האט געקענט פוגע זיין בכבוד השם און ריגארדלעס איז ער געווען נאך אלץ משה רבינו, ניין. ער איז געווען א יליד אישי, באט ער הי נעווער לעט הימסעלף סטעי דאון, ער האט זיך נאכאמאל אויפגעשטעלט, ער האט תשובה געטון, ער האט אפאלעזשייזט צום אייבערשטן, און נאכאמאל און נאכאמאל, און די אייבערשטער אין טורן האט געפראווט צו אים, ע. ער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, דורכגעפירט די ים סוף, געברענגט צום בארג סיני. די אייבערשטער העד איז בעק, צו איז געווען ביי די ערב רב, צו איז געווען, די ערב רב איז נאך א זאך וואס וואס ער האט נישט געפאלגט, יא? צו ביי די מעשה מיט די סלאוו, צו יעדע זאך די אייבערשטער האט אים געוויזן, הי העד היס בעק. דאס איז א פרעקטיקל. נישט דעלוזשענעל, נישט הויעך, נישט קאבאליסטיק, נישט חסידות, ס'איז א פרעקטיקעל לעסן פאר אונז, אונז פאלן מיר דורך אין לייף זאכן, אין אונזער דזשאב, אין אונזער פעמילי, מיט אונזער ווייב, מיט אונזער מאן, מיט אונזער קינדער, מיט אונזער טאטע, פרעקטיקעל זאכן. דאונט לעט יורסעלף סטעי דאון. סטאפ, טראכט פאר א מינוט, אפאלאדזשייז און פאר די הומען אפאלאדזשייז פארן אייבערשטן זאג סלחלוני, און דאונט סטעי דאון. גיי צו די נעקסט. שמונה עשרה ענדיגט זיך נישט ביי סלחלוני. מען זאגט עם סארי און נאכדעם גייט מען ווייטער. מען זאגט דערהיינו וענייני. מען זאגט דערהיינו וענייני, א סעקאנד פריער האסטו עקנאלידזשד אז דו האסט געזינדיגט, לכאורה דארפסטו זאגן, יו נאו וואט אייבערשטער איי געס איי דעזערוו די פעין, איי געס איי דעזערוו טו סאפער. ניין ניין ניין, אייבערשטער, רבונו של עולם, איך האב אפאלאדזשייזד, איך האב געבעטן, איך האב שיף געטון יעצט, נאו פליז פעי עטענטשען, ס'טוט מיך וויי.

שבע מאות יפול צדיק וקם, נעווער עווער עווער סטעי דאון, מ'דארף זיך אייביג אויפשטעלן און גיין צו די נעקסט, קאוז געס וואט, משה רבינו איז געווען א יומען ביאינג באט ער איז געווען א ספעשל יומען, אונז קומען נישט צו צו קיין פערטל דערפון, סאו משה רבינו איז געליסטעד זיין די די טיימס וואס ער האט געהאט די די די דורכפאל, די שוואכקייט, די יומען שוואכקייט, טרעפט איז די תורה פאר וויכטיג צו שרייבן. באט אונז, אונז האמיר עס אזויפיל מאל אין יעדע שעה, נישט יעדן טאג. דאונט סטאפ, דאונט סטעי דאון. די אייבערשטער וויל אונז, אונז דיזערוו מיר בעסער. אונז דיזערוו מיר א בעסערע טאג, א בעסערע מינוט און א בעסערע לייף. סטענד אפ, שטעל דיך אויף, און גיי ווייטער. פארוואס? וועגן נאכדעם אלעם. קען מען זיין א יליד אישי וואס איז זוכה צו אמעזינגנעס, גשמיות, צו ספיריטשועל, צו רוחניות, וואטעווער איט איז וואס אונז ווילן מיר פורסוען. עקנאלידזש, מען דארף עקנאלידזשן מען האט געטון עפעס פריער, און מען קען זיך אויפשטעלן און גיין ווייטער. שכוח פארן אויסהערן, סי יו נעקסט טיים.